איך גיי צו די צדקה, שכח פאר אלע בחורים וואס גייען נאך געלט פאר די ישיבה, וואס העלפן די ישיבה, און און ס'איז א גרויסע מצוה די אלע בחורים וואס גייען הפצה, חנפ'נען א מענטש? צדקה! איך בין דיך מזכה, קענסט מיר געבן א דאלער, קענסט מיר געבן א פינעווער, קענסט מיר געבן א קוואדער, חנפ'נען, נאכלויפן, זיך שטופן, וואס? וואס ביסטו מער ווי מיר? וואס ביסט דאך די זעלבע מענטש, די זעלבע מענטש, די אייבערשטער האט דיר געגעבן געלט, קענסטו מיט דעם מצוות, דער אייבערשטער גיט פאר יעדן איינעם זיינע נסיונות, א עושר האט א נסיון פון געלט, ער וויל עס זאל ליגן אין באנק, עס זאל ליגן אין באנק, אין די באנק האט ער אפאר מיליאן, די באנק, און ער מיינט עס גייט ארויס קומען פון דעם כ'ווייס נישט וואס, טשיקעלעך, אייער, וואס, ס'ליגט, ס'ליגט, ס'זיצט, ס'זיצט, געב, געב מעשר, האט א נסיון. איך האב א נסיון העוני, איך האב נישט קיין געלט, און איך האב חובות, און איך דארף זיך שטארקן, איך זאל זיין פרייליך און נישט האבן קיין קשיות אויף די אייבערשטער. יעדער האט זיינע נסיונות. דו ביסט נישט מער ווי מיר? דו האסט געלט דורך די חנפ'ענען? וואס האט מען פון חנפ'ענען א מענטש? וואס האט מען פון חנפ'ענען א מענטש? איך גיי צו די אייבערשטער, רבונו של עולם העלף מיך, איך דארף פרנסה, רבונו של עולם איך בין א חתן איך דארף חתונה האבן, רבונו של עולם איך דארף געלט פאר א שידוך, רבונו של עולם איך דארף געלט מיט דעם אייבערשטן, א מענטש געוויינט זיך צו און ער בעט דעם אייבערשטן וואס ער דארף, דאס איז די גליקליכסטע מענטש וואס איז דא, די אלע וואס חנפ'ענען און לויפן נאך א צווייטן, אה, ברוך השם אז מרש אז מרש האט אזוי סאך גערעדט פון דעם אז ס'גייט אביסל אריין אין אונז, אביסל, ווער ס'איז געווען אין אין יבניאל איז געווען יבניאל יאסי, מ'האט געזען די שול, מ'האט געזען די די די די גאטס פון מרש, אזא סיין הענגט מען אויף, דארף זיין אזא נאך אזא עז דקדושה אזא חוצפה האבן, רעדט נישט מיט מיר פון געלט. יעדער מענטש ווי נישט ווי עפעס געלט זאל זיך עפעס אנקלעבען אין אזוי די סיין אין פארנט פון די שול, רעדטס נישט מיט מיר פון געלט, א מענטש א עושר וואקט אריין כאפט א פראסק, ווייל א געווענליכע עושר מיט חנפ'ן און לעקן, גיי מיר שישי, גיי מיר זיץ מיר אויבען אן, גארנישט, אונז זעמער אלע קינדער פונעם אייבערשטן, אונז דארף מיר אלע צוקומען פונעם אייבערשטן. מ'האט שוין געהאט א גארבידזש קען אונטער זיין טיש, ווער ס'וועט אריינגיין דאנערשטאג נאכט ס'קען זעהן, אלע וואס מ'געבן געלט זענען אריין אין גארבידזש קען, סאו איינער זאגט מיר ס'איז גארבידזש קען, יא ווען איך וועל האבן געלט וועל איך עס אויך האלטן א גארבידזש קען, ס'איז נישט אמת, די עצם זאך אז א מענטש האט געלט וויל ער עס שוין גלאט מאכן, צאמציילן, אויפטוישן סינגלס פאר צוואנציגערס, צוואנציגערס פאר הונדערטערס, ביגלען. די עצם זאך אז ס'ליגט אזוי צוקנייטשט דאלערס, דאס ווייזט שוין דער מענטש דארף עס נישט. דער מענטש דארף עס נישט. דאס איז געווען די גאנצע קאסע. מ'רשט האט אמאל געוויזן אויף משה געקומען וויינען צו מרש א האט נישט קיין געלט. מרש א כ'האב אויך נישט. וואס הייסט מרש א האט? ער נעמט ארויס מרש די גאר א קליינע גארבידזש קען. דאס איז די גאנצע קאסע. דאס איז די קאסע. דאס איז די קאסע פון יבנאל, פון דרוקן, פון אלעס. ס'איז נישט געווען קיין שום קיין שום חנפ'ענען א צווייטן. אויפזעצן א צווייטן אויבן אן ווייל ער האט געלט, פיין איך בין דיך מכבד, ר' איז מכבד עשירים און זאגט יישר כח, ס'דא אזאך ווי הכרת הטוב, א מענטש האט דיר געהאלפן און ער האט דיך באקערט אויף זיין, אבער נאכלויפן א מענטש, אזא עקלדיגע זאך, חנפ'נען א מענטש, איך גיי צו די אייבערשטער, דו ביסט די זעלבע מענטש ווי מיר, דו דארפסט אויך צוקומען צום אייבערשטן. וואויל פאר אלע בחורים וואס גייען נאך געלט, און שכוח פאר אלע בחורים וואס העלפט מיר ארויס זאל קענען צאלן רענט דא, קענען אנגיין מיט די מיט די פלאץ, כ'מיין יעדע זאך קאסט געלט, עירקאנדישן קאסט געלט, לייט קאסט געלט, אינשורענס קאסט געלט, עסן קאסט געלט, מ'גייט נאך געלט, פשוט צדקה, צדקה, חנפ'ענען, נאכלויפן, אה, ברוך השם אז איינער קומט דא ארויף פאריגע וואך, ער וויל איינשרייבן זיין זון און אהער מיט אהין, ער באקומט קודם טעסק, ער האט געמיינט ס'איז שווער אריינצושרייבן דא, און יענער זאל עס וויסן, מיט געלט, געלט איז נישט קיין פראבלעם דא, איך האב דא אויך נישט קיין פראבלעם געלט, איך נעם נישט איינעם אן ווייל ער האט געלט, ברוך השם, דער אייבערשטער זאל מיר העלפן איך זאל בלייבן געזונט, דאס איז נישט קיין שום נפקא מינה ביי מיר אז איך דערחנם אז עפעס א עושר איז פונקט אזוי חשוב ווי פארקערט, ווי חזל זאגן מ'זאל אכטונג געבן ביי די מענטשן וואס די קינדער וואס קומען פון ארעמע לייט, פון דארט קומט ארויס תורה, היזהרי בבני עניים שמהם תצא תורה פארוואס? ווייל זיי זענען צובראכן, זיי גייען צום אייבערשטן, זיי גייען צום אייבערשטן. געזען א בריוו אין אשר בנחל, אזא התחזקות געהאט פון דעם, מוהראש בעט זיך ביי די מענטשן אין יבניאל זאלן גיין נאך געלט פאר אים. אה, ער קען נישט, ער קען נישט באצאלן קיין טיטשערס, ער קען נישט באצאלן קיין מלמדים, ער קען נישט אנגיין. זאגט מהרש ד בתוך הלשון, וואס זאל מען טון? יעדע מוסד האט עשירים, איבעראל געבט מען חוץ פאר היכל הקודש. פארוואס? היכל הקודש, אה. און זאגט מהר א, און ס'איז א נס אז קיינער געבט אונז נישט קיין געלט. ווער איז יאסי? ס'איז א נס אז קיינער גייט יעצט נישט קיין געלט, וואס איז די נס? וואס איז די נס? כ'האב געזען די ווערטער, און דאס איז ממש א חסד השם אז קיינער וויל אונז נישט געבן. כ'האב געטראכט, וואס וואס וואס וואס גייט פארוואס? ווייל אזוי גייען מיר צום אייבערשטן. שטעל דיך פאר אז אונז האמיר עפעס א גביר וואס האלט אויס, פאלט אויס איך דארף נישט דעם אייבערשטן, איך גיי צום גביר. אזוי מוז מען גיין צום אייבערשטן. דאס איז די מעלה אז א מענטש געוויינט זיך צו און ער בעט די אייבערשטער. וואס איך דארף, איך בעט די אייבערשטער, באשעפער איך דארף עסן, באשעפער איך דארף שלאפן, באשעפער איך דארף קליידער, באשעפער איך דארף א הוט, באשעפער איך דארף א רעקל,